İşte siziñ faaliyetiñiz tam olaraq bu serlevanen bağlıdır, insanlarnıñ yaralarına deva bermek. İşte, ruhiyat, insannıñ maneviy ayatı, içi, o nasıldır bir hazine.
Er bir insannıñ içinde oña can bergen ve onıñ bütün bedenine, beynine, bütün ayatına aks etken müim bir yeri bardır, bu da qalptir. Bu tek menim sözüm degil, bu Peyğamberimizniñ sözü. Ve bu qalpniñ, yani insannıñ ruhunıñ, başqa bir deyiş ile, yaşamasınıñ belli bir qaideleri bardır. Yani bizim künlük yaşayışımızda ağlağanımız, quvanğanımız, kederlengenimiz, qorqqanımız er bir an aslında bu bir qaidege köre yaşağan bir sistemadır. Onıñ içün bu sistemadan madem ki bu qadar şey etki etile, İnsannıñ şahsiyetinde eñ müim şey, demek mümkün, onıñ içün siziñ deyişiñiz ile hazine, tamam, bu sözge lâyıq bir şey. Kerçekten, bu er kesniñ közünden uzaq, amma er kesniñ ömrüne aks etken, teit etken bir şeydir. Bu hazine degil de ne? Bir de qıymeti büyük. Evet.
Çünki biz er bir, er angi bir organımıznı farqlı bir şekilde tedaviy ete bilemiz. Kessek, tigemiz, yaralasaq, ilâc qoyamız. Amma bu öyle bir yer ki, ilâc ile, tikiş ile, başqa bir şey ile yahşı olmacaq bir şey. Ve insannıñ bedeninden çıqqanı vaqıt başqa kirmeycek bir şey. Onıñ içün pek qıymetli.
Ya insannıñ ruhunı tedaviylemek mümkünmi? Madem bu mevzuğa toqundıñız, işte, belki de aynı bu sebepten çoqusı allarda insanlar ruhiyatçılarğa muracaat eteler. Yani ruhunıñ yaralarını ya da qapatmaq, ya da kerçekten de tedaviylemek. Bunıñ bir çaresi barmı?
Bir çoq insan Ruhiyat işini bir ocalıq, bir nasihat olaraq köre. Belkim bir qısmı doğrudır, amma aslında ruhiyatçılıq bu doktorlıq kibi bir şeydir. Eger biz insannıñ ruhunıñ belirli bir qaidelerge köre yaşağanını köz aldına alsaq, demek ki, elbette, onıñ tedaviylemesi de bardır. Yani eger biz bir şeyniñ nasıl çalışqanını bilsek, nasıl şeyden zayıf tüşecegini, nasıl şeylerden keder yaşaycağını bilsek, demek ki, o yerlerge kirerek, insannıñ o noqtalarına, Tip, kerçekten de, onı tedaviylemege imkânımız ola. Zaten, bu meslekniñ bar oluşu buña dayana. Meslek degeni, zaten, pek öyle, belki de, eñ yaş mesleklerinden biri. IT saanen, belki de, aynı zamanda meydanğa kelgen ve em IT saa, em de psihologiya saası şimdi, Eñ populâr ve eñ çoq sözde olğan, tilde olğan bir zenaat çeşitleridir. Neden aynı bu tarafqa buruldı siziñ yoluñız? Yani mektep çağını bitirgen insan daa azmı-çoqmı öz areketlerinde ve fikirlerinde emin degil. Lâkin, Bazıları o vaqıtları yapqan ve alğan qararlarını ayat devamında taşıylar. İşte siz de o genç bir qız olıp, ne içün aynı bu saanı seçtiñiz?
Kerçekten de men psihologiya fakultetine kirgenim vaqıt ekinci mi, üçünci mi potok olaraq fakultet çalışa edi. Aslında, doğrusını aytacaq olsam, men o vaqıtları ruhiyatçılıqnıñ nasıl bir meslek olğanını tam olaraq bilmey edim. Tek bilgenim şey bar edi, insan ile çalışmaq, insannıñ derdine deva olmaq. Çünki bu, nasıl desem, insannıñ fıtratında bar olğan şeyler. olsa, birisini diñlemek, birisini derdinen dertlenmek, o ağlağanda sen de onıñ yanında oturıp ağlamaq, o quvanğanda sen de o insan ile beraber quvanmaq, bu kibi şeyler tabiatta bar ise, bu şeynen bağlı olğan şeyler seniñ meraqıñı celp ete. Ve o vaqıtları çoq da farqlı seçenekler de yoq edi. Zaten ocalıq meslegi medreseden berli bar edi. Men o vaqıt belki de tarihçı olurım dep tüşüne edim. Amma netice olaraq, Aceba, qaysı bir meslik insannıñ derdine deva, dep tüşüngenim vaqıt, o vaqıt psihologiyanı körgen edim. Tamam da, o vaqıt qaç saat, nasıl, tam olaraq nasıl qaidelerge köre çalışılğan bir meslek, bir yerde oqumanıñ da imkânı yoq edi, tek eşitmekçe, az-çoq tasavur ete bile edim. Amma, mence, temel olaraq insanğa sevgi, yani insanğa meraq. Acaba bir insan bu şey içün de küle, bu insan bu şey içün de kederlene. Farq nede? Bu insannıñ kederiniñ ve quvancınıñ sebebi nede? Bu insan utançaq, bu insan biraz agressiv. biraz farqlı bir şekilde özüni alıp. Acaba bunıñ sebebi nede? Ve men medresede çalışqan yılları bunıñ eksikligini köre edim. Balalarnen çalışasıñ, aynı sözlerni aytasıñ, aynı qaidelerni ögretesiñ, birisi añlay lafını, birisi añlamay. O vaqıt men tüşünmege başlağan edim, bunıñ bir sırı olmaq kerek. Bu añlağanına köre, bu añlamağanına köre, demek ki, bunıñ illa bir Sebebi bardı. Yani sizin közüñizniñ ögünde er kün böyle bir vaziyetler. Elbette.
Çıqa edi ve siz bu meraqnen bu zenaatnı seçtiñiz demek. Menmi seçtim, Allahmı yolladı, o endi belli degil. Mence, ekisi de beraber, amma büyük bir. Çoğunlıq ile ilham, Allahtan ilhamnen kelgen bir şeydir. Çünki o vaqıt on altı, on yedi yaşında, o qadar terin tüşünecek bir qafa yoq. Allahın insanğa böyle itiy de Allah bizim bazen, böyle itiy, biz de ketemiz yolumızğa.
Şu psihologiya fakultetinden evel Allah Taalâ kene de işte siz aytqanıñız kibi sizni zaten bizim dinimizniñ güzelligini körmek içün itedimi ya da belki de qalbiñizni açtı, daa doğrusı nasıl demege er kesde farqlı elbet ola, lâkin işte şu kişiçik yaştan Dinnen meraqlanmaq, qoyuñ bir yerge, lâkin din derslerini bermek, qaydan o qadar küç içiñizde edi, bu qadar meraq, bu qadar fikir aydınlığı, yani nedendir bu? Mence, bir insan böyle on eki, on üç yaşta, Öyle terin tüşünmese bile, bir ımtıluv bardır onıñ yüreginde ve bu sefer er şey onıñ qarşısına çıqacaq insanlarğa bağlı. Ve Peyğamberimizniñ bir sözü bar da, Allah Taalâ bir insannı sevse, oña yardımcılar yiberir. Oña doğrunı, yañlışnı aytqan, onı yönlendirgen insanlar yiberir, dep. Ve menim ömrümde böyle insanlar çıqtı. Ve Allağa şükürler olsun ki, pek erte yaşta çıqtı. Yani men on eki yaşında olğanda endi camige qatnaymız epimiz, şalçıqlarımıznı baylap, elifbelerimizin qoltuğımızğa alıp, derske ketemiz. Ve o on tane, yigirm tanemi, bekim de daa çoq, balalarnıñ arasında, Ocamız farq etti, mende bir ayrı bir aveslik olğanınımı kördi. Endi o vaqıtları biz balamız, men olacam, yahşı olacam, güzel oqucam degen böyle alâcı şeyi de bar edi. Oca, ğaliba, bunı farq etti, menim ocam. O dedi, Zeynep, sen bunı yapacañ. Baq, o qadar bala bar, episi kete, oynay, ögrene, amma seniñ közleriñ bir başqa baqa buña. Men kerçekten böyle biraz sentimental bala edim. Oca ders añlata, men ağlayım, o qadar tesirlenem, bütün hücrelerim ile diñlep. O dedi, sen anda-mında aldanma, endi añlayım, yaşıñ küçük, amma mına şu qomşu köyde Oca yoq. Altmış tane talebe toplandı, bizim qırımtatar balaçıqları, episi de menim yaşımda, kimisi, kimlerisi menden de büyükçe. Anda de oca isteyler, oca yoq. Sen endi bir yıldan berli derske qatnaysıñ, bütün kerek şeylerni bilesiñ, adi seni anda oca etip qoyayıq. Men o vaqıt isteyimmi, istemeyimmi, yapayımmi, yapmayımmi degen bir fikir bile olmadı. Ocam, dedim, men onı yaptım. Ve bir-eki dersten soñ men sevmege başladım. Ve, baqıñ, eki biñinci yıldan başlap bugünge qadar yigirmi üç yıl keçti. Ve o künden berli men bir kün demedim, Yo, menim sevgenim şey degil eken, dep. Yani ruhiyat kirdi arağa, içtimaiy yaşayış kirdi. Amma ocalıq bu ayrı bir şey. Kimerde pek sağınam, talebelerim yanımda otursın da men ders bereyim dep. Amma zaman ile o biraz başqa formatqa kire.
Acayip bir şey ve işte dinimizniñ güzeligini ögrenmek ve Başqalarğa da şu güzellikni köstermek büyük bir iştir. Doğru yollar seçip, doğru sözler seçip, insanlarda şu nefret degil de, avesliksizni, avesliksiz yerine Aksine, vay, bu ne qadar ikmetli, bu qadar güzel dinimiz bar da, er şeyniñ öz qaidesi, er şeyniñ öz qanunı bar, işte şu qanun ile yolunı devam etseñ, ayatıñ beş numara olur. Lâkin er vaqıt öyle olmay da. İnsannıñ ayatında bir çoq zorluqlar, eger de sen, misal içün, atta tırışsañ da, kene de arağa bir ya şeytan qarışır, ya da yaramay bir adiseler ve ilâhre ve ilâhre. İşte, siziñ bu em diniy, em de ruhiyat saasında faaliyetiñizni köz ögüne alaraq. Ve qırımtatarlar arasında öyle çoq-çoq bulunarıq, olarnıñ qalplerini, içlerini ögrenmege fursatıñız eliñizde olğanı vaqıt. Siz nasıl tüşünesiz, bizim halqımızda aydın kelecekke şans barmı? Aydın kelecekke inanmağa mecburmız. mecburmız. Yani men öyle ayta bilem. Ebette, insan eñ çoq acını kimden körer? Sevgen, ürmet etken yaqınlarından. Eger ki, bu qalpte, başta Allah, soñ Peyğamber, soñ Quranta, soñ Qırım Yarala ise, elbette ki, o yaralarnı sen Qırımdan, yani Qırım'ın halqından körgeniñ vaqıt, yüregiñ yaralanır, umutsuzlükke tüşe bilesiñ, bazen öyle acı fikirler bile kelir aqlıña, dersiñ ki, hayır yoq, hayırsızlıq bar, yani bu millet añlamacaq. Bu millet bir kün aqıllanmacaq kibi, bir kimerde böyle açuvlanğanıñ da olur. Amma soñra qalbiñe baqarsıñ, dersiñ ki, o qalbimde ne bar? Kene de öz tuvğanım bar, tuvğan halqım bar, tuvğan medeniyetim bar. Ve dersiñ ki, men onı asla, men sadaqatlı olacam. Çünki insan kim olğanını bilse, men kimim? O sualge cevap bergende, o yerde bir cevap bar. Men kimim? Men musulmanım ve men qırımtatarım, men bu halqnıñ evlâdıyım. Demek ki, men neyim? Menim bu halqnıñ içinde belli bir vazifem bar. Ve men buña er vaqıt deyim, böyle sepucı vazife, e, sen alasıñ, bu tohumlarnı sepesiñ, sepesiñ, öser, ös, bir kün ösip çıqar. Ve sen buña inanmağanıñ vaqıt, qalğanları ne yapsıñ? Doğrumı? Sen de, e, men bu saçayım da, bu tohumlarnı ösmeycek, amma bir saçıp baqayım deseñ, arqanda kelgen insanlar da oña köre. Bizim evlâtlarımız öse. Bizim balalarımız öse ve olar er kün bizim közümizge baqalar. Men qırımlım, men qırımtatarım degenim vaqıt olar seniñ közüne baqıp, o yerde diñleyler. Seniñ bu halqqa, bu topraqqa inancıñ barmı? Ve sen umutnen baqqanıñ vaqıt olar o yerden mesaj alalar. Olar o bayraqnı alıp devam etmege isteyler, alıp ketmege. Sen deysen ki, ay balalar, bolacağımız şu, ana, bu vaziyettemiz, demek ki, bu halq bir şeyden añlamaycaq degende, o bayraqnı taşıycaq nesil olmaycaq. Onıñ içün qaralı-beyazlı, kimerde umutsızlıkke de tüşesiñ, deysiñ ki, yoq, ğaliba, bu pek qıyın bir yol. Soñ o sevgi. O, Allahtan kelgen bir sevgi, men bellesem. O, er şeyniñ başında. Sen bir baqasıñ, o sevgini köresiñ, deysiñ ki, menim yolum bu. Ve inanasıñ. Deysiñ ki, elbette olacaq. Er şey güzel olacaq. Ve o güzel olmaqnıñ da başını bizim balalarımız hiss etmesi kerek. Sır bunda, mence,
eger de cemiyet arasında ve ana-babalar arasında, büyükler arasında, yani tilimizge yüz yıl qaldı yaşamaq, milletimizni bir şeyge yaramay, bir-birini aşap bitirecekler, eger de bu kibi laflar yürsetilse, demek ki, o bizim ata sözümüzde kibi, insanğa qırq kere eşek desen, eşek çıqacaq. Yani, demek ki, bizim müsbet tarafğa tüşüncelerimiz şu müsbet kelecegimizniñ bir neticesi ola bile? Men şöyle tüşünem, bardır bu halqnıñ Allah'ın ögünde bir qadri. Men öyle tüşünem. O qadar alimimiz bar edi, o qadar şimdiki vaqıtta bile.

Allahtaalâ bizim halqımıznı ğayıp etmez. Ve zaten biz bu künge qadar bar isek, baqıñız, o qadar çetrefilli yollardan keçip, kene oturamız mına-mına yerde laf etip, neler ola dünyada, biz kene de, belkim de ekimizmiz şu yaqın eki-üç kilometr içinde qırımtatar tilinde laf etken insan barmız ama. qorantalarımızğa qaytamız, olar da bunı yaşay. Ve men deyim, bu da birileriniñ hatırına. Demek, bizim qadrimiz bar Allahnıñ ögünde. Ve biz şu an keregi kibi er şeyni yapsaq, onıñ meyvası olacaqtır. Eminim olacaqtır. Olsun.
Olsun, biz de köreyik bu meyvalarını ve Zeynep oca, işte, soñ, mına siz aytasız, halqımız bir çoq musibetlerden, zorluqlardan keçti. Onı epimiz bilemiz, lâkin soñki on yılı, ayrı bir öyle stres vaziyetlerge tüşe bizim halqımız. On dört senesi bu devletniñ deñişmesi ve milletniñ apaçıq bölünmesi, siz aytqanıñız kibi, qara beyazlarğa ve öyle kök renklerdekileriniñ qabul etilmesi De, sanki bir işke yaramay, siz ya bu tarafnı seçes, ya da bu tarafnı seçes. İşte bu vaziyetke azmı-çoqmı insan alışa, ayatını devam ete. Daa bir deprem bizim başımızğa ve zaten bütün dünyamızın başına bu covid degen maraz hastalığı, o da çoqusınıñ ruhiy sağlığını zayıflatır. İnsanlar eskiden eger de özüni öyle maneviy ceetinden sağlam dep saya ediler, bazılarınıñ kerçekten de şu sağlığı sarsıtıldı. Eki biñ yigirmi eki senesine kelsek, daa başqa bir vaqialar ve böyle darbeler bir-biriniñ artından. Nasıl bir öyle ileride neticeni, elbette ki, yaramay neticeni ketire bilir, lâkin olar şu neticeleriniñ eñi bizge zarar ketirgeni nasıl soyudır? Nege azır olmalımız? Mence,
eki taraftan baqmaq kerek. Birincisi, insannıñ maneviy sağlığı tarafından, yani bizim mentalnoye zdorovye degenimiz taraftan, o taraftan baqmamız kerek. Elbette ki, bu stressler, bu krizler, olar bizim hayatımıznıñ qalitesine tesir ete. Ve bizim şu an yaşağanımız qorqular, kederler, istesek de, istemesek de, em bizim bir parçamız, em bizden soñ kelecek evlâtlarımıznıñ bir parçası olacaqtır. Yani bunı aqlımızğa qoyıp, bir şekilde köz ögünde tutmamız kerek. Endi men biraz terin mevzularğa kirmek de istemeyim, amma men çoğunluq ile qırımtatarları ile çalışam. Onıñ tışında, elbette, Qazahstan, Tacikistan, Uzbekistan olsun, farqlı insanlarnen bağ quram, amma yüzde yetmiş Bu bizim halqımız. Yani ruhiyat yardımını alğan bizim halqımız. Ve o yerde, baqıñız, biz bugün üçünci nesilmiz, qırq dörtünci seneden soñ, ali da, ali da o qırq dörtünci senesiniñ izlerini siz de, men de ve benim yaşlaşlarım da ve atta benim balalarım da men köre bilem. Bu öyle. Bu, bunı qabul etmek kerek ve onıñ tek böyle büyük bir tesir olaraq degil de, er birimizin hayatında farqlı-farqlı teferruatlar içinde yaşağan yañı bir qaidelerimiz, yañı bir alışqanlıqlarımız olaraq farq etmek, bunun en başı. Büyük bir katastrofa olaraq körmeyim, çünki bu, Alla bersin de, en büyük katastrofamız bu olıp keçsin, keçmişte, tarihte qalğan vaqialar. Amma elbette ki, biraz bizim ayatımıznıñ lezzetini is etmesinde tesir etecektir, dep tüşünem. Amma içtimaiy taraftan baqanımız vaqıt, yani yüzde elli, yüzde elli his etem. Yani bir taraftan endi er şeyde bir hayır bar deymiz biz. Mına şimdi milletniñ çoğu kite, ayrı bir problem. Amma men şunı deyim, bilmeyim, belkim de meni birisi romantik dep bellidir, amma men şunı deyim, Halq bara, köre, barsın, körsün ve özüniñ Vatanınıñ qıymetini daa güzel añlasın. Ve kerçekten de öyle ola. İnsanlar, ne deyler, bir şeyniñ qadrini bilmek içün onı coymaq kerek. Ve onıñ güzelligini soñ qıyaslama ile añlaya bilesiñ. Ve menim yaqınlarımnıñ bir çoğu bardılar, dünyanı aylandılar. Anda yaşadılar, mında yaşadılar. Üç ay içinde evçiklerine qayttılar. Ne güzel. Demek ki, demek ki, bu insanlar niayet Qırımnı başqa bir til ile sevmege başladılar. Ve men iç birisinde demedim ki, ne yazıq ki, men mında qayttım. Çoğusı dey ki, ya Rabbim, şükürler olsun, dünyanıñ eñ güzel yerinde yaşaymız eken. Elbette, bu er kesni qapsamaz. Amma. negativniñ yanında bu pozitivni de men körmege tırışam. Yani insanlar asıl yer, ne yerge ait olğanını bu şekilde belkim de añlamaq şansları ola. Kederli tarafı ise, bu vaqialar ne yazıq ki, bizni biraz, nasıl desem, qızğın yapa. agressiv yapa. Ve biz zaten talana-talana, horlana-horlana bayağı bir agressiv oldıq. Reqabet, künçilik, yaramay tüşünce, maşşalla, episi bizim güzel vasıflarımızdan biri oldı çoğumıznıñ. Ve bu stress insannı biraz yaramazlaştıra. yüregini biraz qattılaştıra. Men biraz oña kederlenem. Ne yazıq ki, başqa halqlarda baqqanım vaqıt, imtianlar birleştire. Bizde nasıl bir belâ ise, imtianlar bizni biraz açuvlı yapa, biraz agressiv yapa. O tarafqa baqmağa men davet etem bizim diñleyicilerimizni. Ne olsa olsun, o yürek qattılaşmasın. Bizge daa bir-birimiznen laf etmek kerek, yaşamaq kerek. Daa bizim evlâtlarımız bir-birine aşıq olacaq, daa evlenecekler, daa qoranta quracaqlar, daa deñizin eki tarafından bir-birinen körüşecekler. İnşallah, men kene de ümüt etem, olar birleştirirler o yıqılğan köprülerni. Amma. O yürek qattılaşmaz. Çünki biz o qattı yürekniñ neticesini ale daa otuz yıldan berli Qırımda köremiz. Bu, em bir-birimizge büyük bir bağ, em bir-birimizge büyük bir reqabet, o vaqialarnıñ neticesi. Biraz rusça aytıp keçecem. Narod, katorıy privıkayet vıjıvat, on stanovitsa oçün agressivnıy. i u него net drugovo ugola zreniya, on smotrit tolko snıçalo kak bi vıjit. Ne yazıq ki, özümni, hayatımnı qurtarayım ve güzel yaşayım dep, o açuvnı güzel tarafqa çevirmek kerek. Sanki sen küçlüsiñ, er kesden, belki de er şeyden yenip çıqarsıñ ve aynı bu sebepten Seniñ hasiyetlerinden birisi, bu qattılıq, bu. Onı yahşı tarafqa yönlendirmek kerek. Açuv yahşı şey, amma onı faydalı tarafqa yönlendirmek. Bizde yañlışlıq, biz bir-birimizge yönlendiremiz. Yani bizim açuvımız birisinde bir şeylerniñ olmasını, dünyada olmasını biz bir-birimizden köremiz. O açuvnı doğru tarafqa yönlendirmek kerek. Yani, misal ketirecek olsaq, ogorod qazmaq, biznes yapmaq, açuvlanıp, ev qurmaq, bir şey yapmaq, bir-birimizni talamaq degil. Yani, bu küçük böyle bir podskazka olsun.
Az evel böyle bir fikirni beyan ettiñiz, yani eñ böyle ağır ve acı darbelerini insan öz yaqınlarından ala. Ve eger de bir çoq insanlarnıñ, etrafımızdaki insanlarnıñ ayatına baqacaq olsaq, kerçekten de bazen öyle vaqıalarnı köresiñ ki, bir zamanları dostane bir müitte bulunıp, aynı bir işni yapıp, aynı bir ğaye ile yaşağanlarnıñ arasında, Bir de bir öyle çatlaq peyda ola, bazı sebeplerden, sebepler farqlı ola bile, elbette ki. Lâkin soñunda bu çatlaq, nıñ, bu çatlaqnıñ neticeleri bir birinen mışıq-köpek misaline keçe. Bunı, Cemiyetimizde ap-açıq köre bilemiz, çünki bular bunı laf etmey, bular bunı davet etmey, bular bunı qabul etmey ve işte em adlarını, em teşkilâtlarını, er şeyni bilesiz, er kes onı köre. Ne yapayıq bu vaziyetnen?
Men özümniñ tecrübemden şunı añladım. İnsan yahşı şeyler, güzel şeyler, faydalı işler yapmağa başlağanda, bunı eñ çoq şeytan begenmey, başta. Amma bazı insanlar şeytandan da beter, bu başqa bir şey. Ve illa ki, şeytan insanların arasına bir duşmanlıq kirgizecek ola. Yani bu qaide, dünya bar olğandan berli Qabil ve Habilni hatırlaymız, Adem aleyhisselâmnıñ oğulları. O künden bugünge qadar bu bir qaide. Men endi bir iş başlağanda başta bunı bir körem. Uhmm, biz başlaymız, bir vaqıt şimdi bu şeytan kelecek, illâ bunı bozmağa tırışacaq. E, bu yerdeki eñ büyük şey, men o şeytanğa uyacamı, uymacam. Aydı, biz eki qomşumız bir-birimiznen davalaşamız, onıñ mesüliyeti ayrı. Biz ekimiz davalaşqanımızdan Qırımğa, Qırımnıñ halqına, dinine onıñ bir tesiri olmaz. O, bizim ogorodımıznıñ içinde qalacaq. Amma eger ki, bizim talaşımızdan tek men degil, sen degil, bütün halqımız zarar körecek. Ve halqımız degende men teşkilâtlarnı aytam. Farqlı teşkilâtlar, olsun barsın bir mektep, olsun barsın, Küçük bir teşkilâtçıq, amma halqqa fayda ketirgen bir teşkilât. Eger onıñ içinde bular başlasa, demek ki, bunıñ mesülieti Allahıñ ögünde. Demek ki, Allahqa bunı açıqlaycaqmız. Ve bu yerde biz ne arasında seçemiz? Özümiñ nefsim, mına, menim dülber nefsçigim, ya da menim vazifem, menim halqım, menim vatanım, menim cemaatim. Küçlü insanlar özüni saylamaz. Menim işimde men pek çoq farqlı insanlarnen rast kelem. Birisi canımı sıqa, birisi nervalata, birisi açuvlandıra, türlü şeyler ayttıracaq ola. Men er zaman bunı yapacağım vaqıt, kimide paqılıqlar da ola, birisi küney, qadınlar arasında türlü şeyler ola. Ve men er vaqıt açuvlanıp ta, barıp bir-eki söz aytacağım vaqıt deyim ki, Şimdi men bunı yapqanım vaqıt, bu menim areketim. Menim yapqan işime, cemaatıma, halqıma nasıl tesir etecek? Ve bu qorqunç bir mesüliyet. Eger biz eki insan laf aramızda tapıp olamağan olsaq ve qavğalaşıp, açuvlanıp, yollarımızın ayırıp, Bütün yapqan faydalı işlerimizni yoqatacaq olsaq, o, eñ büyük qorqunçlı qayıp menim içün dünyada. Ve men arqağa baqanımız vaqıt, şimdi biraz ağır sözler aytacağım, amma tarihke baqamız ve er vaqıt ğururlanamız. Böyle edik, şöyle edik. Bağçasarayına.
Sanki bir elekten bütün yaramay şeyler tüşip ketti. Eee, Bağçasarayına yürgende qabarıp köksümizni cayratıp ketemiz, men dep. Ana, bizim hanlarımız öyle edi. Büyükler ediler, sayğılarımız. Amma, aceba, biz bu vaziyette ne içün böylemiz şimdi? Ne içün men şu Han Sarayına başqa yerge kelgenim vaqıt özümni hor is etem? Ne içün men şu an bu yerde köksümü kerip-kerip soñuna qadar yuramayım bazı sebeplerden? Ne içün? Bunıñ sorumlusı kimde? Biz deymiz, o keldi, bu keldi, bu bizni bastı, şu bizni yaqtı. Endi o taraf başqa. Biz ne yapa edik bu yerde? Endi aytqan bir lafımız bar da, aytqan sözlerim ağır kelmesin, Allah rahmet eylesin. Amma anda arqağa baqqanımız vaqıt men iç nümüneviy bir ilişki körmeyim. Ağa-qardaşnı yoqatqan, ağa-qardaşnı yoqatqan. Belirli bir vaqıttan soñra tarihni oquyamaysıñ, Çünki qaysı bir güzel, olsun Gasprinskiy, olsun Çelebicihan. Ve o bir adet kibi şeklinde ve normal qabul etilgen bir şey edi. Elbet, biz şimdi çıqamız, deymiz ki, bizim ulu atamız İsmail Gasprinskiy. Men de onı ulu atamız olaraq sayam. Men o kimerde o insannıñ ruhuna biraz. Böyle özümni tutturam da deyim, aceba bu insan ne hiss etti? Qaç insan onıñ yanında turdı? O, özüniñ devrin, devasını, dermanını paylaşqanı vaqıt, anau gazetasını basıp soqaq-soqaq yürgeni vaqıt, qaç insan dedi ki, İsmail, yardım kerekmi? Maşşala, yigitim, sen bu halqıñ arslanısıñ, qaç insan bunı dedi. Çoğusı, çoğusı aytmağan lafı qalmadı ve eñ çoq bunı aytqan insanlar özüni zirvede sayğan insanlar oldı. Ve onıñ artında nice nesil yetiştirdi Gaspeynskiy, qaç tane insan yetiştirdi. O insanlar, ğaripler, Onı tutıp alıp ketmege tırıştılar. Er birisiniñ artından aytılmağan laf qalmadı. Ve biz bugün küzgüge baqqanımız vaqıt, arqağa baqqanımız vaqıt, çoq insannı qabaatlaymız, şu oldı, bu oldı, onıñ da tesiri oldı, amma biz eñ ağır vaziyetlerde bir-birimizge taş attıq. Ve onıñ içün biz böylemiz. Ve şimdiki yigirmi birinci asırğa keldik, eki biñ Yigirmi üçünci yıldamız. Aynı şeyler devam ete. Aynı şeyler. Halqımıznıñ bir daneçigi, birazçıq, birazçıq topege çıqıp, güzel bir şeyçikler yapmağa başlağanda,
illâ taş atacaq insan tapıla ve o taşnı yaqınlarından birisi ata bile. Ve men şunı aytmaq isteyim, o taşnı alıp atacağımız vaqıt, Bir kere baqayıq, bu taşnı biz şimdi bu insanğa atamız, vatandaşımızğa, yaqın yaqanımızğa. Onıñ tesiri ne olacaq? Kene menim evlâtlarım daa da hor bir şekilde, bir yüz yıldan soñ oturıp meni ayıplacaqlar. Deycekler ki, Zeynep bitanen Ayşe bita söz tapışmağan. Olar söz tapışqan olsa ediler, biz bugün bunı yaşamaz edik. Endi aytıp da keçtim, biraz ağır laflar, amma bularnı da aytmaq kerek. Biz keçmişlerniñ yaşayışından örnek çıqarmamız kerek. İnşallah, bilmeyim, biz keçtikmi bu imtihannı, bilmeyim, amma Allah keçmege nasip etsin. Çünki şahsen menim içün eñ büyük qorqu, Allah'nıñ ögünde bu sualge cevap bermek. Top seniñ qolunda. Sen bu topnı ya atasıñ, Qırım qazana, Ya bu topnı arqadaşına atasıñ, Qırım qaybete. O taşnı atqanıñ vaqıt çoq büyük bir esaptan keçmek kerek. Ya sen nefsine aldanıp, o taşnen bütün Vatanıñı ğayıp etseñ, yani endi men böyle global olaraq aytam, elbette ki, bir organizatsiyada bir problem çıqqanda Vatan ğayıp olmaz, amma, Er şey küçük-küçük şeylerden meydanğa kele. Bu yerde Ayşenen Fatma, bu yerde Aliyenen Zeynep, bu yerde Asannen Üsein til tapışmadılar, neticede ğayıp etken halq ola.
Barmı öyle bir bir qaide, lâkin er kes içün çalışqan bu vaziyette?
Bir qaide, nefsinnen çalışmaq. Nefis er kezde bar. Men aytıp keçem, vay, o nasıl bir bar, o nefis, o neler yaptıracaq ola insanğa. Çoq şey aytacaq ola, açuvlana. Amma özüni qaytarmaq kerek, niyetiñe qaytarmaq kerek, yoluna qaytarmaq kerek. O esapnı yapmaq kerek. Mence, eñ büyük qaide bu. Er zaman nefisini, nefsiñ ile, av qara tarafıñ ile esaplaşmaq.
Öyle bir şimdi meraqlı, nasıl deyim, esnaslar başımda keçe, bir taraftan biz nefis deymiz, bir taraftan Türkçe öyle bir söz bar, bilmeyim nasıl onı qırımtatarca aytmağa, özgüven, samoocenka. İşanç, özüñe işanç. Hanı bu eki mana, eki vaziyet arasında farq? Yani eger de insan özüni öyle menciligini sayğı duymasa, demek ki, nefsine de hoşlandırmasa, işte nasıl etip öz benciligini böyle ğayıp etmemek ve nefsine uymamaq? Bunıñ. Nasıl yapmaq mümkün? Bilesiñiz, aslında bir çoq insan kerçek samootsentkanıñ ne olğanını bilmey. Mesele mında başlana. Kerçek samootsentka degenimiz, yani özgüven, türkçesinde, qırımtatar tilinde işançlı olmaq, özüñe işançlı olmaq, bu aslında terenden insannıñ içinde bar olğan is. Yani, eger mümkün ise, böyle bir ibare qullanır edim, toqluq. Toqluq, içinden toq olmaq. Yani, iç şübelenmemek, men yahşı insanmı, yaramayım insanmı, men aqıllıma, delimi, men küçlümi, küçsüzmi, iç bundan şübelenmemek, demek ki, içinde inanmaq, bütün yüregin ile, men güzel bir insanım, men küçlü bir insanım. Men bu dünyada yahşı yer saip olmağa aqqım bar degen bir insanım. Ve buña men inanam. Ve men buña kerçekten inanğanım vaqıt men bir şeyden qorqmayım. Men bundan qorqqanım vaqıt yañlışlıqlar yapam. Eger maña birisi bir laf aytsa ve men desem ki, onıñ lafından menim toqluğım eksilmey, o maña bir qıyış baqtı, bir şey tüşündi, Esas olaraq, men öyle degilim. Men özüm bilem. Men oña ne bir şey añlatmağa tırışacam, ne yaramazlıq yapmağa tırışacam. Men sakin olacam. Sakinlik, bu, insannı biraz yañlışlardan qorçalağan bir şey. Esas olaraq ise, anda toqlıq yoq ise, o yer boş. Bomboş! Men bir şey bilmeyim, men özümni, özüme inanmayım, özümniñ küçlerime inanmayım, özümniñ istidatlarımı ne kördim, ne inkişaf ettirdim, içim bomboş. Soñ men ne yapacağım? Qorqıp da oturacağım. İşte bu bizim aytqanımız, Toqluq ve özüne işanç, bir çoq milletvekillerimiz bu meseleni yaşaylar, bu körüne. Ve bu meseleni çezüv yolları barmı ya da insan içinde bu bar ise, bu endi artıq ömür bilâ onıñ ile qalacaq bir hasiyettir. Çünki bazıları içün bunıñ ne qadar insanğa ve cemiyetteki onıñ, insanıñ yeriniñ ne qadar zarar ketirgeni soñuna qadar añlamaylar.
Ne yazıq ki, insanlar öz şahsiyetiniñ ne qadar müim olğanını añlamaylar. Bu yerde men yüzde yüz razım. Ne demek mümkün acaba, bu sualge cevap berir eken? Aslında bu toqluq tek öse bile, azalmay. Amma eger insannıñ toqluğı bazı nimetlerge bağlı ise, o zaman iş çata. Yani demek, eger insan, Şu, mına şimdi men bu qoltuq üstünde oturam. Ve bu qoltuq Zeynep de otursa, Ayşe de otursa, Fatma da otursa, men bir, mına böyle bir Zeynep yapa. Doğrumı? Eger menim bütün barlığım, toqluğım mına bu qoltuqqa bağlı ise, men bu qoltuqtan turğan soñ, elbette, qorqacam. Elbette, yaramay olacam. Elbette, men bütün küçüm ile bu qoltuqqa tutunmağa tırışacam. Çünki bu qoltuq yoq, men de yoq. Boşluğım, içimdeki ne qoltuq, ne başqa bir şey tolduramaz. İnsanlar kimerde ba parağa, mülkke, qoltuqqa, işke, vazifege bağlanıp o toqluqnı içinde bar olmağa tırışalar. İnsan ola bilemi? Şu toqluqnı içinde hoşlandıratqan ya da
insan kerçekten de işte bu insan ayatımda olsa, demek ki, men de barım, men de demek menim. Ve o insan sensiñ. Ancaq böyle. Toqlıq işte bu, er kesni sevmek, er kesnen bağ qurmaq, mulâyim olmaq, amma o içün boş olmaycaq. O işte sen deyceksiñ ki, men özümde barım. Allah bar, men de özümde barım. Ve men güzelim, men yaramaz olmaycaq birisi degilim, men yahşı insanım. O toqlıq, sen istesen bir dünyanıñ öbür ucunda ol, istesen vazifeñi deñiştir, işiñi deñiştir, çevreñ deñişsin, sen aynısıñ. Çünki sennen, saña kerek olğan şey seniñ içiñde. Sen onı tışarıdan almağa tırışmaysıñ. Onıñ içün o içiñde bar olğan soñ o azalmay. Tek Azrail kelgen soñ bite.
Bağ üzüle. Üzüle.
Onıñ tışında bağ üzülmey, o eksilmey. Yani bu samootseenka degenimiz şey, eger o kerçek samootseenka ise, o tek çoğala, o eksilmey. Eger biz onı baylap qoymasaq bazı tışqı şeylerge.
Zeynep oca, siziñ ayatıñızda bir çoq leyhalar dünya yüzüni kördi, siziñ rehberligiñiz ile, siziñ ğayeleriñiz şu leyhalarnıñ temelinde edi. Onı şimdi, olarnıñ şimdi episini bir aytıp başlasañ, daa bir buçuq saatke lafımız sürer. Zaten onı da bir yapmaq kerek. İlla. Daa devam eterik.
Lâkin bir qaç danesini kene de qayd etecem. Bu Faydalı ilim degen leyha. Yani Qırım hanımlarınıñ ve Qırım balalarınıñ diniy, maneviy bilgi seviyesini, zaten şu bilgilerini yetkizgen ve bilgi seviyesini yükseltken bir Leyha. O bir, öyle hayırlı bir yoqunç kibi köyden köyge, şeerden şeerge, bütün Qırımda yayıldı. Ve yüzlernen insanlar şu bilgilerini alıp, şu bilgileriniñ inşallah endi amellerinde de becermekteler, yani öz ayatlarında da şu bilgiler esasında yaşağanlarına işanamız. Qadınlar, yetekçi qadınlarnıñ mektebi. O da büyükten büyük bir leyha. Çünki belli olğanı kibi, bir hanımnıñ kendi kendisinen olğan şu siz aytqanıñız kibi munasebeti cemiyetniñ vaziyetini de köstere. Yani bir hanım, bir ev bekesimi olsun, bir de bir Yüksek rütbelerde çalışqan biri olsun, lâkin o şu qadınlıqnıñ emiyetini bilerek taşısa ve şu qadınlıqnıñ güzelligini, yımşaqlığını etraftakilerine bağışlasa, cemiyet de bam-başqa ola. Ve siziñ şu leyhañız bizim hanımlarımızğa bunı ögrete edi. Ve ögretmege devam etecek inşalla. Ve tamam bir sene evelsi siziñ yıllarca ketkeniñiz bir işniñ neticesi çıqtı, bu Nastolnaya knjiga musulmanki degen bir kitap. İşte bir sene devamında bu işniñ endi arqasına baqaraq ne ayta bilesiñiz şu beri musulman qadınıñ eñ esası bilmesi kerek olğan ensiklopedik diniy bilgilerni toplağan bir kitap. Men şimdi sizni diñleyim, deyim, vay, bunı men yaptım.
Men tek kiçik bir faizini ayttım. Biraz külünçli oldı, amma men, Alla maña öyle bir qabiliyet berdi, men bir şeyni yapqanda bir yanam, yanam. Soñ o bitken soñ, men unutıp ketem. İnsan degeni işte. Eee, unutıp ketem.
Soñ maña hatırlatalar, deyler, bu olğan edi, Zeynep oca, bu da olğan edi. Men deyim, kerçekten, ne vaqıt yapqan ekenmiz biz onı? Amma yapqanım vaqıt men bütün bedenim ile, aqlım ile o yerde yaşayım. Arqağa baqqanım vaqıt men. Deyim ki, bizim Qırım qadınları özüniñ destanını yazdılar. Yani bizim neslimizge vazife olaraq berilgen destanını yazdılar. Ve men onı tek özüm yazmadım. Bir nesil bunı yaptı. Qaysı bir nesil? Közüme er vaqıt böyle bir manzara rast kele. Aceba deyim, o yılları, otuzıncı yılları, qırqıncı yılları, o Qırımdan köz yaşları ile o vagonlarda ketken bir bitay, bir qarıbaba, er bir qorantıda bir, bir tane ölü adam tabılğandır. Ağlap-ağlap ketkenleri vaqıt, deyim ki, Olar dua etkendirler. Olar degendirler, Ya Rabbi, biz bugün bu yerge qaytayıq. Biz qaytayıq da, bizden soñ balalarımız, çevaralarımız, torunlarımız qaytsın da, bu yerde Quranlarnı oqusın. Otuzıncı yılları bu yasaq edi. Menim qarbabam, Muzafar qarbabam öldürildi bu sebepten. Adamnı attı, öldürdüler. Balalarğa ders ögretti dep, Quran ögretti dep. Men er vaqıt deyim, aceba deyim, o Muzafar qarbabam soñ duası ne edi? Bir kün bu yerde de yañğırar, Quran sözü yañğırar. Ve mence, er bir insan olardan böyle dua etti. Soñ ne oldı? Doqsanıncı yılı keldi, analar balalar doğurdı. Sekseninci, doqsanıncı yılları, eki bininci yılları analar balalar doğurdı. Analar Quran bilmey, babaları Quran bilmey, bitaları Quran bilmey. Amma o nesil doğdı. O nesil doğdı. O yerde yapılğan dualarnıñ künü keldi. O balaçıqlar doğdı. O balaçıqlar kim? Siz, men ve bizim yaşımızda olğan qızlar ve oğlanlar. Ve olar başladılar Quran ögrenmege, olar başladılar dinini yaşamağa. Ve atta ki, faydalı ilimde men ne köre edim, on altı, on yedi yaşında bir oca, Yetmiş, altmış yaşındaki bir bitaynı Quran oqumağa ögrete. Onıñ içün bu, buña baqqanım vaqıt men deyim ki, bütün bu faydalı ilimniñ sekiz yıllıq ömrü büyük bir duanıñ neticesi edi ve büyük bir ordu ile, endi belki biñlerce biz insan degil edik, amma bir seksen oca ile, Beş biñ insan Qırımda Quran oqumav ögrendi. Bu mücize degil de ne? Sen buña baqqanıñ vaqıt, em ağlaysıñ, em quvanasıñ, em deysiñ ki, Ya Rabbi, o insanlarnıñ ürmetine sen bizge bu güzel künlerni yaşattıñ ve o insanlarnıñ başında olmağa nasip ettiñ. O ordunı toplamağa nasip ettiñ. Bu pek büyük bir quvanç. Ve kitap, aslında, bu bir noqta edi. Yani onı noqtalamaq. Ve acayip oldı, em leyhanıñ soñuna kelmesi, em kitabnıñ basılması aynı dönemge rastkeldi.
Bir devirniñ soñu kibi. Bir devirniñ soñu, amma bir devir başlana, başqa bir, bir devir bite, başqa bir devir başlana. Şimdi men fetret deviri olaraq körem. Böyle bir küç toplama deviri, inşallah. ve daa er şey ögde. Yani bizim halqımıznıñ potentsialı pek büyük, qadınlarımıznıñ potentsialı pek büyük, erkeklerimiziñ de potentsialı pek büyük ve inanam ki, böyle bir yıllıq, eki-üç yıllıq küç toplama devirden soñ güzel-güzel leyhalar, yañı destanlar yazacaq evlâtlar bar. Men demeyim, o menim. Men deyim ki, nesil yetişti. Bu sekiz yıl içinde bir nesil yetişti. Ve men ocalarğa er vaqıt şunı ayta edim, men iç qayğırmayım, bugün men yapmasam, sizler endi özüñiz bunı yapa bileceksiñiz. Ve men çoq buña quvandım.
Aydı baqayıq, küçümizni toplayıq da güzel bir ecdatlarımızğa lâyıq ve bizim kelecek nesillerimizge, Aydınlıq ketirgen bir destanlar yazmaq bizge qısmet olsun. Amin, er şey bizim elimizde.
Ve bizim subetimiznıñ soñunda adet üzre bir blitz keçiremiz. Zeynep ocam, halqımız arasında sizni eñ çoq açuvlandırtqan çizgi?
Çizgi, küncülük. Küncülük.
Ya nasıl bir çizgi sizni eñ çoq sevindire ve böyle bir ruh bere belki de? Vaqar.
Vaqar. Ya men onıñ tercümesini bilmeyim. Böyle bir vaqar işte.
Serbest olmaq ne demek? Serbest olmaq, istegenin kibi yaşamaq, maña köre. Doğru körgeniñ kibi yaşamaq.
Qırım siziñ içün bu nedir?
Er şey.
Er şey. Sağ oluñız.